U bħas-soltu nżomm l-appuntament tiegħi magħkom sabiex iwasslu iktar suġġetti interessanti u miegħi jkolli nies ukoll mistiedna interessanti sabiex naqsmu l-ħsebijiet tagħna, ovvjament b'laqta politka, dak kollu li nkunu qegħdin niddiskutu fil-ġurnali u forsi wkoll fuq is-social media. Illum Programm sabiħ ħafna għalija għaliex żgur li se jqanqal bosta memorji għaliex għandi miegħi personalità importanti ħafna fil-politika Maltija u bi pjaċir nistieden lil Dottor Karmenu Mifsud Bonnici. Jiena nirringrazzjak talli lqajt din l-istedina u nieħu l-okkażjoni wkoll li llum qed nirrekordjaw fis-sittax ta' Lulju propju l-festa tal-Karmnu u nawgurawlhom Il-festa tajba, pero wkoll inti ħa tiċċelebra għeluq sninek għada u ta' dan nawguralek ukoll minn qalbi għan-nom tat-tim kollu tal-programm. Nirringrazzjak. Nofsija malajr tgħaddi allura nibdew mill-ewwel bil-mistoqsijiet tagħna. Ovvjament lilek nafuk ukoll bħala mexxej tal-Partit Laburista kif ukoll Prim Ministru ta' Malta. Kieku kelli nsaqsik imma il-memorji li għadhom f'moħħok, forsi xi deċiżjonijiet li ħadt, forsi deċiżjonijiet ibsin, li f'dak iż-żmien kellek tieħu, liema jibqgħu fil-memorji tiegħek? Kien hemm ħafna avvenimenti li kienu ibsin biex wieħed jieħu d-deċiżjonijiet dwarhom. Waħed ġrajja li niftakar hija dik tal-arumplan Eġizzjan li kien hijack ġie hawn Malta u l-commandos Eġizzjani attakkawh biex jirribelaw jilliberaw il-passiġġieri u minflok illiberaw qatluhom Għaliex ħa n-nar il-plastik ġewwa l-arumplan u fgahom bil-plastik. Dak kien avveniment ikrah ħafna. Imbagħad kellna wkoll kwistjonijiet ta' vjolenza fil-pajjiż. Niftakar l-inċident tal-barrani. Hemmhekk kien importanti ħafna għaliex partitalji Laburisti ma ridux iħallu lill-partitalji Nazzjonalisti jżommu meeting pubbliku ġewwa ż-Żejtun. U saret kawża kostituzzjonali. U jiena kelli l-parir kemm tal-Pulizija kif ukoll ta' Raw Malta li m'għandniex inħallu dak il-meeting isir ġewwa ż-Żejtun. Hemm kien ħareġ għall-ewwel il-permess imma mbagħad ġie rtirat. Saret kawża kostituzzjonali mill-Partit Nazzjonalista u l-qrati m'aċċettawx illi imħabba l-ordni pubbliku, iż-żamma tal-ordni pubbliku, il-Gvern kellu dritt li ma jagħtix permess li jsir il-meeting ġewwa ż-Żejtun. Imma xorta waħda, imħabba l-avvenimenti li saru, l-imblokk tat-toroq, jiena bħala Prim Ministru Għedt lill-Pulizija li minkejja s-sentenza, id-deċiżjoni, tal-Qorti Kostituzzjonali, jekk jaraw li se jinqala' l-inkwiet biex nevitaw straġi, imwiet, allura jieħdu passi ħalli ma jħallux li l-meeting isir ġewwa ż-Żejtun. Dak kienu istruzzjonijiet ċari li tajt il-Pulizija minkejja d-deċiżjoni tal-Qorti. Għaliex? Għax il-Kostituzzjoni tagħti li kulħadd għandu d-dritt li fil-fatt jagħmel il-meeting fejn jidhirlu hu, imma dejjem suġġett għaż-żamma tal-ordni. u jekk l-ordni pubbliku ma kienx se jinżamm imħabba l-istorbju u l-inkwiet, allura kien dritt tal-Gvern li ma jħallix li l-meeting isir, u fil-fatt il-meeting ma sarx. Dik kienet deċiżjoni iebsa ħafna. Imma l-ikbar deċiżjoni li jien Inħobb niftakar fiha hija d-deċiżjoni tal-Gvern imexxi minni illi jħaddem, jagħti xogħol għal l-eluf ta' ħaddiema li kienu bla xogħol qed jirreġistraw. U jiena niftaħar illi fil-fatt Fis-sentej u ftit xhur li għamilt bħala Prim Ministru, tqabbdu nies jaħdmu bl-eluf u kien baqa' ftit jirreġistraw u li kieku bqajt fil-Gvern tliet xhur oħra ma kienx jibqa' persuna waħda li kienet tirreġistra bla xogħol. Kulħadd jaħdem għax dejjem fhimt li l-pajjiż L-uniku ġid li għandu r-riżors naturali huwa n-nies u allura għandna nużaw dak il-ġid billi nisfruttawh, billi jaħdem kulħadd. Ovvjament hija l-iktar ħaġa naħseb importanti u meta tara anki kampanja wara l-oħra, partit, l-istess, kull partit ġo Malta dejjem jitkellem ovvjament fuq l-importanza tax-xogħol. Illa għaliex, kif qed tgħid tajjeb inti, ix-xogħol huwa salmura tal-ġisem fil-verità u żżomm l-ekonomija għaddejja. Però inti xorta bqajt involut fil-politika, jiġifieri qed imorna żmien meta inti kont Prim Ministru, kont mexxej tal-Partit Laburista. Illum x'inhi r-relazzjoni li għandek mal-Partit Laburista? Jiena Soċjalist kont u Soċjalist għadni. Hi membru tal-Partit Laburista, pero ma naqbilx mal-politika tal-Partit Laburista fuq żewġ affarijiet. Waħda li l-politika tas-sħubija fl-Unjoni Ewropea jidhirli li pajjiżna kien jiżviluppa aħjar b'mod naturali kieku ma ntrabatx bħala membru tal-Unjoni Ewropea. Iktar u iktar meta llum Fil-fatt, pajjiżna wasal biex iktar jagħti flus lill-Unjoni Ewropea milli jirċievi. Dis-sena, pereżempju, se nagħtu lill-Unjoni Ewropea 130 miljun ewro u nirċievu mill-Unjoni Ewropea 121 miljun ewro u fis-snin li ġejjin se nibqgħu sejrin hekk. Malta iktar tagħti lill-Unjoni Ewropea milli tirċievi. Għalhekk ma naqbilx mal-partit, mal-linja uffiċjali tal-partit. U lanqas naqbel ukoll mal-politika soċjali. Jidhirli li minkejja l-ġid kbir li għamel il-Gvern Laburista għall-klassi tal-ħaddiema u għall-klassijiet l-iktar meħtieġa, bżonnjużi tal-popolazzjoni, Xorta waħda, il-politika mhijiex politika soċjalista u jiena nippreferi li l-Partit jerġa' jħadden il-politika soċjalista tal-imgħoddi. Imma xi tfisser allura di? Jiġifieri, x'tixtieq li tara iktar? Jiġifieri mhux qed taqbel miegħu kieku kellek tkun inti allura. X'tagħmel differenti? Iktar issir preferenza billi jingħataw iktar għajnuniet lis-sezzjonijiet tal-poplu li huma l-iktar fil-bżonn. Per eżempju, jekk nieħdu l-pensjonijiet, pensjonijiet jiżdiedu, naturalment nefqa iktar għall-pajjiż. Allura trid tagħżel inti n-nefqa tal-pajjiż kif tagħmilha, jekk tonfoqx fuq ċerti proġetti jew inkella fuq ċerti servizzi. Jien jidhirli li l-pajjiż qiegħed f'qagħda li jagħti iktar fondi li jintefqu fuq is-servizzi essenzjali u s-servizzi soċjali milli fuq ħwejjeġ oħra. L-edukazzjoni il-saħħa u l-housing. Jidhirli li l-pajjiż għandu jonfoq iktar fuq dawn it-tliet oqsma milli qed jonfoq iktar. Iktar u iktar meta l-pajjiż illum qiegħed ekonomikament u finanzjarjament tajjeb ħafna. Ovvjament, li l-ekonomija tkun sejra tajjeb ovvjament tkun ġejja wkoll mill-proġetti li qed isiru. Ġifieri naħseb hija daqsxejn ta' deċiżjoni kif qed tgħid forsi li ssib bilanċ il għaliex ma nistgħux nattiraw investiment lejn hekk ma jkollokx dawn il-proġetti infrastrutturali. Jiġifieri filwaqt li l-Gvern Laburista llum għal darba tnejn tlieta żied ukoll il-pensjonijiet xorta temmen illi hemm lok fejn jiżdiedu iktar il-pensjonijiet imma a skapitu ta' proġetti li ma jsirux, jiġifieri qed tara li hemm żbilanċ f'das-sens? Ċer, le, ta' ċerti proġetti li huma essenzjali għandhom isiru iktar u iktar meta dawn il-proġetti jfissru li qed timpjega ħafna ħaddiema fihom. Dan huwa importanti. Imma għandna noqogħdu attenti li ċerti proġetti Tliet kwarti mill-ispiża ma tibqax f'pajjiżna imma tmur barra għax jekk nimpurtaw, l-ewwel nett jekk inqabdu kuntratturi barranin, jekk ukoll il-materja prima li tintuża ġejja kollha minn barra, allura Il-fondi jintefqu fil-proġetti, trekwarti minnhom ma jibqgħux fl-ekonomija ta' Malta. Allura rridu noqogħdu attenti fil-proġetti li nidħlu għalihom. Imma l-importanti huwa li nagħtu iktar enfasi fuq is-servizzi soċjali, fuq l-edukazzjoni, is-saħħa u l-housing Milli fuq affarijiet oħra. Jekk immorru, għax inti semmejt żewġ punti li ma taqbilx, il-punt l-ieħor kien tal-Unjoni Ewropea u semmejt punt validu li ġaladarba Malta sejra tajjeb ħa tkun qiegħda tikkontribwixxi iktar milli ddaħħal flus. Però l-Unjoni Ewropea mhix dik biss, jiġifieri Taf tajjeb bħali wkoll li jkun hemm diversi opportunitajiet oħra, diversi programmi fejn anke żgħażagħ jistgħu jipparteċipaw fihom, il-pajjiżi jkollhom iktar familjarità fis-sens li jiġu iktar minn xulxin taħt il-kappa tal-Unjoni Ewropea. Mhumiex ukoll benefiċċji għal pajjiżna dawn? Huma benefiċċji għal pajjiżna imma mhumiex benefiċċji li pajjiżna ma kienx ikollu anki kieku baqa' barra l-Unjoni Ewropea. Iż-żgħażagħ Maltin kienu jmorru jintbagħtu jistudjaw barra qabel ma konna fl-Unjoni Ewropea. Maltin kienu jmorru jaħdmu barra qabel ma konna fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri, dawn mhux pazjenti Maltin imorru għal kura barra minn Malta qabel ma konna fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri, dawn l-affarijiet kollha xorta stajna ngawduhom mingħajr ma nitilfu l-ħelsien u l-indipendenzja tagħna billi aħna membri tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri xorta għadek temmen li llum, 2019, xorta Malta mhuwiex postha bħala membru sħiħ fl-Unjoni Ewropea? Għadek tara? Definittivament, definittivament. Jiena personalment jidhirli li pajjiżna, barra l-Unjoni Ewropea jista' jiżviluppa b'mod naturali ħafna aħjar milli bilfors jiżviluppa skont il-politika tal-Unjoni Ewropea. Nieħdu l-kwistjoni importanti tal-immigranti. Din hija problema li ġabitilna l-Unjoni Ewropea meta ġagħlet lill-Gvern Nazzjonalista ta' Fenech Adami illi jaċċetta l-provedimenti tal-Ftehim ta' Dublinu, li Borcho Riviere kien m'aċċettax meta fferma l-Konvenzjoni ta' Dublinu fuq l-ażil li jingħata lil dawk li jitilqu minn pajjiżhom. Jiġifieri dan hija, sub hija fl-Unjoni Ewropea, tgħabbejna b'ċerti problemi fosthom din tal-immigranti illegali ġewwa pajjiżna. Min-naħa l-oħra wkoll, xi ħaġa li ġabet l-Unjoni Ewropea kienet li jkollna munita waħda, jiġifieri l-munita ewro għall-pajjiżi kollha. X'inhuma l-views tiegħek? Jiġifieri hija żvantaġġ jew vantaġġ? Żvantaġġ kbir. Kieku żammejna l-lira Maltija, Kieku żgur kien jiġri bħalma ġara ma' l-Istellina, meta l-Gvern Soċjalista ta' Minto daħħal il-lira Maltija, kienet fil-bidu daqs l-Istellina. Spiċċajna biż-żmien tant morna 'l quddiem li l-lira Maltija ġiet tiswa iktar mil-lira sterlina u hekk kien jiġri kieku Malta ma daħlitx ir-Euro. Il-lira Maltija kienet takkrexxi, tiżdied fil-valur iktar mill-Euro. Barra minn hekk, imħabba li aħna fil-Euro, intabbejna ċerti obbligi Pereżempju, aħna għamilna garanzija ta' ħames mitt miljun ewro għall-Fond ta' Stabbilità tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għall-fallimenti tal-banek il-kbar tal-Unjoni Ewropea. Dik hija garanzija li għamilna pajjiżna li kieku m'aħniex fiż-żona ewro, ma tħallihiex għal dan il-piż, barra li kkontribwejna wkoll, per eżempju, għall-banek għad-dejn tal-Greċja li ħriġna l-flus għalih. Kieku m'aħniex fiż-żona euro ma konniex nagħmlu dan, bħalma r-Renju Unit li kien barra ż-żona euro ma daħalx għal dawn l-impenji li qed issemmi. Però meta se insemmu r-Renju Unit ukoll, jiġifieri bħal issemmi l-kwistjoni tal-Brexit, meta tara li l-poplu jiġifieri wera l esprima l-opinjoni tiegħu u d-deċiżjoni kienet ejja noħorġu barra mill-Unjoni Ewropea, Però qed naraw illi llum il-pajjiż fil-verità qisu qisu konfuż, għadhom ma jafux eżattament se jagħmlu u kif se ssir din il-ħarġa, ħa ngħidu hekk, mill-Unjoni Ewropea. Meta tara dan kollu, xorta tisħaq li Malta għandha tieħu dan il-pass? Iva, għax fil-każ tal-Brexit ġara hekk. Żewġ miljuni iktar bil-poplu tar-Renju Unit ivvota favur li joħroġ, kien hemm differenza ta' żewġ voljuni. Però il-membri tal-Parlament ta' Westminster, il-maġġoranza mhumiex favur li r-Renju Unit joħroġ u dak il-kwistjoni li hemm li l-membri tal-Parlament tal-Unjoni Ewropea ma sabux il-rieda tagħhom biex japprovaw il-ftehim li l-Gvern Ingliż leħaq mal-Unjoni Ewropea dwar il-ħruġ tar-Renju Unit, li hija mhux jekk joħroġ jew le, imma x'se jkunu r-relazzjonijiet tar-Renju Unit u l-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea wara li r-Renju Unit joħroġ, speċjalment għal dak li hi n-negozju, it-trade, għaliex l-Unjoni Ewropea ma tridx li jibqa' il-free trade li hemm illum bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. Ma tridx li ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jkomplu jixtru prodotti tar-Renju Unit mingħajr ma jħallsu t-tariffi u jekk l-Unjoni Ewropea tinsisti li jħallsu t-tariffa fuq il-prodotti tar-Renju Unit, allura r-Renju Unit Idaħħal ukoll it-tariffi fuq il-prodotti mill-Unjoni Ewropea għar-Renju Unit u jispiċċa l-kummerċ liberu. Ma nistax nifhem kif l-Unjoni Ewropea tagħmel free trade agreement mal-Vjetnam, tagħmel free trade agreement ma' Singapore u tirrifjuta li jkun hemm free trade mar-Renju Unit għax ikun barra l-Unjoni Ewropea. Il-Vjetnam hija barra l-Unjoni Ewropea, Singapore huwa barra l-Unjoni Ewropea u xorta l-Unjoni Ewropea għandha free trade agreement. Allura Għaliex ma għandux ikun hemm free trade agreement bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit barra l-Unjoni Ewropea? Però naħseb ukoll li tkun ġejja wkoll biex jiġbdu ftit il-ħabel u jżommu ftit ordni għaliex naħseb taf tajjeb daqsi li hemm iktar pajjiżi li jixtiequ joħorġu wkoll mill-Unjoni Ewropea, mhux veru? Imma dak ifisser illi mhumiex kuntenti bil-Unjoni Ewropea u bil-politika tagħha, bit-tmexxija tagħha u bil-korruzzjoni kbira li hemm fl-Unjoni Ewropea. Inti wkoll qiegħed iċ-Chairman tas-CNI, jiġifieri ovvjament huwa s-suġġett li qegħdin nitkellmu. Irrid insaqsik żewġ mistoqsijiet hawnhekk, x'inhi l-funzjoni tagħkom illum bħala CNI u kif ukoll x'feedback għandkom illum Wara li Malta ilha issa dal-aħħar snin fl-Unjoni Ewropea, ġifieri n-nies m'għadhomx bħalma kien hawn tiftakar inti r-referendu jekk Malta għandhiex tidħol u ma tidħolx u so ħadd ma jaf kienet esperjenza ġdida però llum qegħdin nesperjenzaw pajjiżna bħala membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea x'feedback hemm? Jiġifieri issa intrnesiet din l-issue jew in-nies għadhom litteralment jinteressaw ruħhom u jtukom l-appoġġ bħala CNI? L-għanijiet tal-Unjoni Ewropea kien tal-Kampanja Ħelsien Nazzjonali, CNI, Campaign for National Independence, kienu biex Malta ma titlifx l-indipendenza tagħha billi tissieħeb. Malta sfortunatament issieħbet. Allura sewwa tistaqsi x'inhuma l-għanijiet tagħna. L-għan aħħari tas-CNI huwa li xi darba Malta terġa' tikseb il-ħelsien tagħha Billi toħroġ bħalma r-Renju Unit se joħroġ mill-Unjoni Ewropea, deke. Però nifhmu illi dan huwa għan li ma jistax jintlaħaq għada jew pitgħada. Allura x-xogħol tas-CNI hija li tkompli tikxef id-difetti, il-ħażen li hemm fis-sħubija tal-Unjoni Ewropea, fil-politika u t-tmexxija tal-Unjoni Ewropea ħalli tikber il-numru ta' nies f'pajjiżna li jaslu xi darba biex ikunu maġġoranza li jridu li pajjiżna jerġa' joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Il-kampanja tibqa' sejra ta' kritika kontinwa ta' l-politika u t-tmexxija ta' l-Unjoni Ewropea. Però kellna per eżempju l-elezzjonijiet ukoll tal-Parlament Ewropew. Min-naħa tas-CNI ma tipparteċipawx fihom dawn l-elezzjonijiet, mhux hekk, bħala CNI? Le, le, kieku kellna nipparteċipaw, kieku ma. Ġiet tikkontestaw iktar minn kollox, mhux hekk? Kieku aħna ngħidu lill-membri illi huma ewroxettiċi, u tajjeb li ngħid illi fl-aħħar sħarrix tal. tal-Eurostat sab li hawn tnax fil-mija tal-popolazzjoni f'pajjiżna li huma Ewroxettiċi, dak jiġifieri iktar mill-bejn 40 elf, kieku dawn ma jivvutawx għall-kandidati la tal-Partit Laburista u lanqas tal-Partit Nazzjonalista għax dawk uffiċjalment mhumiex Ewroxettiċi. Imma fil-fatt ma għalhekk ma nistgħux aħna nipparteċipaw direttament. Imma aħna għedna illi m'għandniex żgur il-poplu jivvota għal dawk il-kandidati ta' dak il-partit illi fil-fora tal-Unjoni Ewropea jitkellem kontra l-interessi ta' Malta. U għalhekk Ħeġġiġna lill-poplu li ma jagħtix appoġġ lil kandidati Nazzjonalisti li qegħdin jagħmlu ħsara kbira lil Malta fil-laqgħat ta' l-Unjoni Ewropea. Qed insemmu l-Partit Nazzjonalista, inti ovvjament għadek issegwi wkoll ix-xena politika lokali u ovvjament bħalissa nafu wkoll li l-Partit Nazzjonalista qiegħed jagħmel Din it-tip ta' riforma wara li qam diżgwid prattikament intern bejniethom dwar jekk għandux jibqa' mexxej Adrian Delia jew le. Kif qed taraha din is-sitwazzjoni inti? Partit Nazzjonalista jidher li qiegħed fi kriżi kbira. Ma nafx kif se joħroġ minnha. Għaliex, jekk hemm fazzjoni li trid il-mexxej preżenti u fazzjoni li ma tridux assolutament, ma nafx x'kompromess jista' jsir. Għax din mhix kwistjoni ta' x'politika l-partit isegwi, imma kwistjoni ta' personalitajiet u għalhekk ma nafx kif se joħroġ minnha l-Partit Nazzjonalista. Barra minn hekk, il-politika tal-Partit Nazzjonalista hija żbaljata għaliex mhi nazzjonalista nazzjonalista xejn. Fil-fatt, in-Nazzjonalisti telfu l-indipendenza u l-ħelsien ta' pajjiżna meta Ġagħlu lill-poplu jivvota għal biex nissieħbu. Dak kien kontra l-idea nazzjonalista. It-tieni, ma jidhirx li għandhom xi politika li hija aħjar mill-politika tal-Partit Laburista u għalhekk ma jidhirlix li hemm futur għall-Partit Nazzjonalisti. Jiddispjaċini ħafna għall-eluf ta' Nazzjonalisti li huma ġenwini, għandhom għal qalbu l-interessi tal-pajjiż, imma l-partit tagħhom fil-fatt il-klikka, il-kamorra li tmexxi l-partit tagħhom mhijiex qed taġixxi favur l-interessi tal-pajjiż. kontra x-xewqat ta' eluf ta' Nazzjonalisti ġenwini. Jiena nirringrazzjak, ovvjament nofs siegħa malajr tgħaddi, però nieħu l-aħħar spunt minn dak li għedna, il għaliex jiena nkun nixtieq ukoll li f'dan il-programm ikolli esponenti ewlenin tal-Partit Nazzjonalista, serrħu raskom li jien min-naħa tiegħi qiegħed nagħmel stediniet li s'issa jidher li sakemm jiltaqgħu bejniethom jidher li hemm qisu xi forma ta' silenzio stampa però serrħu raskom illi meta jilqgħu l-istediniet tiegħi nkun qiegħed l-ewwel wieħed illi jkolli miegħi mistiedna mill-kamp tal-Partit Nazzjonalista sabiex flimkien magħhom inkunu qegħdin niddiskutu dak li qed isir bħalissa u t-triq 'il quddiem għall-Partit Nazzjonalista. Jiena nirreġa' nirringrazzjak talli lqajt dina l-istedina u nagħmel appuntament magħkom għal bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin.